a khensa ku va mpfuleli channel ya matimba emanoni malinga youtube channel kumbe mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana um ku na mhaka liya ya ku hayi ni ya a tliliniki or ni ya xibedhlele ni ya teka tiphilisi ka lava vabyaka vuvabyi lebyiya bya chronic nga ta ka yi nga byi hlaya mavito ivi va ku hayi mi fika ka ha ri mpundzu hi masikisi. or hi ma seven mi nge se dyi i ve ni ti jika tikhamera ke xana loko hi ya etin'angeni or emaporofiteni why va ku hi ta na vurhonga or why va ku hi ta ka ha ri mixo loko hi ya tin'angeni or hi ya ka maporofeta hi fanele hi ya kwi ka ha ri mixo mi nge ni rhanga hi le vun'angeni a ni a vun'angeni a swi hambananga na ku ya a masana a masirheni mi ya mi ya. meme ya pfuxela vafi hi ku mi yena vurhonga kumbe loko dyambu ri rhenga se laya tin'angeni ku ze va mi lava nampundzu ku ze va hi lava nampundzu va lava ku ta ku va kota ku communicate-a kahle na vafi na vaboli lava va nga tlela layani a ni loko i ya nampundzu va va va hile va va va ha ri ku xuxeni va lava ku wisa va ta fika va va pfuxa hi tin'anga hi tihlolo va ku hayi vatukulu va wena hi lava vana va wena hi lava maxaka ya wena hi lava va ta ku twisiseni ka swilo swa vutomi bya vona a swi fani xana n'wina ve le hansi miri yini ke ivi ve le hansi va byela n'anga milawu va n'wi komba ku okay va byeli swilo swa so na so ku swilo swa vutomi swa vona swi kota ku nyawula kumbe va kota ku hola mavabyi lama nga ka va va nga ka wona ivi ni le ka tikaka ka vaporofita vo karhi swi tano na vona va kota ku va communicate-a na vafi na va boli va ka n'wina loko va kha va ba xikhongelo lexi xi va va kha va khongelela va kha va endla sweswo va va va kha va va vitana na vona va ku hayi xitukulwana hi lexi xaka ra n'wina hi loyi vana va n'wina hi lava va pfuni wena xikwembu xa matilo xana ni nga va nyika tihi titayele ke ivi va kota ku mi nyika titayele teto va mi nyikaka tona mi famba mi endle mi ya ma tirhisa se vanhu vo tala mi kuma munhu a ku hayi ni ya en'angeni hi thwelufe ya nanhlekana ivi n'anga yi ku byela yi ku hayi mo tshamanyana laha hi ta nghena laha ndhumbeni loko dyambu ri rhenga i va a kha a swi tiva ku yini vafi va va va hatlele vurhongo lebyikulu hi ku loko o fika a mi nghenisa hi thwefu yaleyo ivi a ba tihlolo ti ta n'wi nyika vhurhu ivi mi ku hayi n'anga ya swimanimani or ngangaka swimanimani a nga ti tivi tihlolo a nga ti voni kahle tihlolo ingaku i zahe swin'wana kasi no munhu luya i be tihlolo nkarhi lowu ka wu nga lavekeki ku ku ba tihlolo ma ni twisisa that's why mi kuma ku na vaporofita vo karhi loko mo ya ka vona mi ta kuma ku ri dilayini ku ri vurhonga mi kuma ku hi vo mafona mpundzu timovha ti sungula ku nghena tithekisi ti sungula ku chicha vanhu vanhu va ta ku pfuniwa va ta ku pfuniweni mi kuma vanhu va ku hayi a hi ka n'anga yin'wana or a hi ka bishop wo karhi ka tiko ro karhi ku hala hala hala hala ha loko hi fika le ho kuma layini yi le yini va te hi vuya hi xa minduku va endlela va endlela ku nganga liya yi kota ku va yi teka swilo lexa ka ha ri vurhonga yi mi byela timhaka ta n'wina ma twisisa se ku ya etin'angeni vanhu va ka hina a hi xiyila or a hi xidyoho ku ya ku ya communicatiwa na mikwembu ya ka n'wina or va le hansi lava nga tlela vurhongo lebyikulu ku ya ka muporofita A hi xihoxo i ku va yini i ya ya communicate na Xikwembu xa matilo va fambisana na mikwembu ya ka n'wina va mi nyika timhaka se vanhu va tala a mi koti ku twisisa loko hi vulavula hi vulavula hi ku okay vafi na vaboli va communicate na tin'anga or vafi na vaboli va communicate na Xikwembu xa matilo swilo leswiya swa hanya vanhu va ka hina hi nga swi tekeli hansi. ma ni twisa hi ku ku na un'wanyana i tshama a vula ku hayi a ni ye ka nganga yo karhi loko ni fika kona hayi yi fika yi ni byela ku ni vuya hi xa minduku hayi a nga tivi timhaka ta yena luya kasi nganga leyi endla yi tiva timhaka ta yona i twa ku hayi ni n'wi kume a dakwini hi va mawani na nhlekani i te ni vuya hi xa minduku i tiva i tiva timhaka ta i lava ku kota ku na vurhonga a kota ku communicate kahle na va na vafi na vabulu va ha ri ku xuxeni dankie